Ni yw'r cynrychiolwr o Ysgol Eglwys Ŵrw ac rydym ni yma i rannu gyda chi beth rydym wedi gwneud i hybu Cymreictod yn ein ysgol. Rydyn ni yn falch iawn o'n Cymreictod ac yn credu bod hi'n holl bwysig ein fod yn siarad a dathlu ein iaith Cymraeg. Fel pob ysgol arall yn y sir, fe gwnaethon ni gynnal holiadur siarter iaith gyda holl ddisgyblion yr ysgol, a defnyddio'r a defnyddio'r targedau. Mae canran uchel o blant yn defnyddio Cymraeg ar lawr y dosbarth ac ydyn, rydyn ni yn lwcus fod y plant yn defnyddio Cymraeg ar iâd yr ysgol. Fe benderfynon roi model cynghorau, sef gadael gwreiddiau. Mae'n bwysig ein bod na mae'n ddyletswydd arnon ni'n sicrhau ein bod yn dysgu am ein hanes, diwylliant, ein iaith a sicrhau ein bod yn trosglwyddo y gwerthoedd hyn i'r plant leiaf, fel bod y pethau pwysig fel yr iaith a'r hanes a'r niwylliant yn parhau am byth. Ein prif nod yn ein ysgol ni yw dysgu am ein hanes, diwylliant ac ein iaith, Cymraeg. Rydym am i plant i ymfalchio yn ein iaith a'r gwlad. Rydym ni am ddangos bod yr iaith yn medru fod yn cŵl. bod yna fandiau cŵl cyffrous ar gael yn y Gymraeg, ac nid dim ond pobl fel Clive Edwards, Jac a Wil, neu hogiau Wyddfa sy'n canu yn Cymraeg. Fe wnaethon ni rannu'r ticedau gyda Corff Llywodraethol a gofyn iddyn nhw helpu ni. Nôl ym mis Hydref, roedden ni fel ysgol am cael splash mawr o lansio y Siarter Iaith, A chafon ni diwrnod Cewri Cymru lle roedd plant wedi gwisgo i fyny fel arwyr o Gymru. Mi roedd hi werth gweld yr ysgol. Cafon ni plant wedi gwisgo fel Dewi Sant, Betsi Cadwaladr, Hedd Wyn, Gwyn Llian, Mari Jones ac wrth gwrs Ywel Rhysbrau. Wyddoch chi taw gŵr o Gymru nath gynllunio Big Ben Llundain? A phwy oedd Florence Nightingale? Betsi Cadwaladr dyle fod ar y papur deg punt 'na. Pinacl y lansiad oedd i cael ei weld trwy sbei hŷn yw yn canu ei ganeuon yn ei ni yma yn yr ysgol. Dylsech chi wedi gweld rhai o wynebau blwyddyn pump, bechgyn blwyddyn pump, starstruck! a dyna'r dechrau'r daith ar y siarter iaith. Beth arall i ni fod wedi ei gwneud i hybu'r Cymreictod? Dysgu am hanes a sianel Cymraeg a gwylio rhaglenni Cymraeg, Mabinogiogi fy ffefryn i. Creu pamffled i rhieni yn rhannu eu nod, targedau a phwrpas y siarter gyda geiriau pwysig Gymraeg fel bod rhieni di-Gymraeg yn medru dysgu a ddefnyddio'r cartref. Mae gennym ni wal digidol sydd yn dangos ein band y mis, fel Yws Gwynedd, Eden a Frisbee. Cri Murlun yn dathlu holl waith hybu Cymreictod gyda'r artist enwog Rhys Padarn Jones. Drychwch pwy sy ar y murlun! Glöwr! Owain Glyndŵr! Merched Beca! Dwylo Gareth Bill! Ydyn ni wedi llwyddo i hybu cymhlethdod yn Ysgol Eglwyswrw? Ar ôl gweld y canlyniadau Siarter Iaith, mae'n dangos fod gwelliant anhygoel wedi bod yn ein ysgol ni. Ond, dim dyna'r diwedd. Mae'n holl bwysig fod pawb eisiau defnyddio'r Gymraeg yn naturiol ac yn gweld yr iaith fel rhywbeth cŵl, cyffrous a chyfoes a dim rhywbeth o fewn yr ysgol yn unig. A dyna pam mae'n bwysig ein bod yn gadael gwreiddiau i'r cenhedlaeth nesaf.